nyũmba itũ thayũ thayũ nyũmba itũ Eh, nĩ wega twĩ haha ũmũthĩ na ndĩrarĩta mũthenya mũnene harĩa wa mwaria ũrĩa waririe augire awa ũkũrũ wake na wa thikũ cigana mũthenya ũrĩa kũndwo na kũndũrwo nĩ thayũ na rĩu rĩ tũngĩkĩra kũwĩta mũnene nĩkĩ tũtuĩke a kũnyarirĩka kana tũtuĩke a kwĩĩkĩra kĩeha na njĩra ĩrĩkũ ona to gĩtu- to tũgĩtũme onake eyũrie ciũria nyingĩ hau akomete gĩtũmi nĩ kĩ ũgai nĩ tũnetwo nĩ thayũ hatirĩ kĩrathimo kĩnene gũkũ thĩ gĩkĩrĩte kũheogo nĩ thayũ na ũcio nĩguo tũgũtũũra nĩguo ũgai ũrĩa awa atũciara naguo nĩkĩo tũretĩka ciana thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ mũciĩ ũyũ tũgũtũra tũririkanaga mũciĩ ũyũ tũgũtũra tũtĩĩte na maitũ witũ haha nĩ thayũ ngenda kuga nĩ kũrũmia kũrũmia biũ ũrũgame na ndũkae kwenyenyio tondũ nĩ twereirwo ũhotani na rwĩmbo rwa ũhotani nĩ tũkũrũina tũtanathiĩ mũno wetĩkĩra tu gwĩtwo mũrogi ithuĩ ona mangĩrĩti na joni tũtiĩtĩkĩrĩte tũtigĩtĩkĩra rĩrĩ rĩa mũrogi no ekĩũria tũragia Mũrũgi ũyũ arũ- arwaru marathiĩ gwake akungĩte makungĩte rĩ maratwarwo kũu agatumbũre thayũ mũrũgi ũyũ ũrakorwo nĩ andũ marakorwo nĩ majini na akahota kũmaingata rĩ arakĩmaingata nĩkĩ handũ hakĩre kĩ andũ aya magĩthire nĩ thayũ mũrũgi ũrakorwo nĩ mũndũ wĩna mĩcuma magũrũ akamwĩra nĩkĩ na kĩrakũrĩa

koina mũraciarĩ mũina nĩ thayũ ingĩenda kũrogaga ũguo okorwo kũu nĩkuo kũroga ingĩenda kũrogaga atĩa tondũ ona niĩ tiga nĩ kũrogwo ndarogirwo ũguo nĩ ũrĩa ndaumĩrĩire rĩ Eh, ndingĩetirire koguo nĩ ndetĩkĩrire rĩtwa rĩu no moka kũnduĩria mũno rĩ magakora niĩ ndirĩ mũrogi Nĩ kũbatithio ũbatithĩtio rĩtwa rĩũru ta ũrĩa ndetĩtwo Simoni ũgetwo Elisabethi, na warĩkia kũhĩga rĩ ũgĩtigana na Elisabethi ũkĩ- ũkĩanjia gwĩtwo atĩa? Ĩ, Mũmbi wa njirũ na niĩ ngetwo Gĩkũyũ Mũrĩu Kamau. Nĩ thayũ nĩ ũndũ wa kwĩmenya. enayũ niĩ kaĩ igũrũ ndikĩendaga gũthi ndĩguoya biũ kaĩ handũ hamwe kwanja rĩu ningĩ hanjĩkĩra guoya mũno ũhoro wa igũrũ atĩ nyambe ngue njoke heo muoyo ũcio kaĩ ndangĩamba kũheo rĩu hau muoyo ngai ndirahoya kũrekerwo ndio rĩo niĩ tũtitwaranaga na nayo nĩ thayũ karwĩmbo kau kainirwo oro rĩmwe tene aciari aitũ makĩhenio karĩa kainagwo nĩ ũngĩrira aca ndingĩrira ndagagĩthiĩ korasi kauga atĩ ngakua ndiũkeheo muoyo tagathira macio nĩ maheni ũngĩenda gũtuĩria ma ya ngai mũtuĩrie gwĩ twana tũtũ tũnini wakabotia mũno wakera kũrĩa igũrũ atĩ nĩ kwa ngai ko ekahĩ gaitũ kanjũragia atĩrĩrĩ kwa ngai kanjũragia kwa ngai nĩ kũ- eha ngai nĩ thayũ tũrahoya kũingĩhĩrio matukũ kĩu nĩkĩo kĩrathimo nĩ thayũ no tũmaheni tũu tũrarutirwo na haha ona mũyahudi atakĩendaga tũmaheni tũu na nĩ igenyo igagĩrĩrwo ĩcirie wega mũno ũhoro ũcio ũraheana ũroretie ndũkũ na mũrĩrigĩrĩria atĩa nĩ thayũ tondũ kĩrĩa kĩingĩ na gĩkuo no thũkũmi nĩ thayũ twarĩkia kũmenya rĩ tondũ kaũndũ gothe karekwo nĩ mbia tũgacoka na mũciĩ tũgatirwo nĩ mũndũ mũgũciawa agatwĩra njĩra nĩ ĩno na nĩyo tũgũtũ na noyo tũrĩhunjagia nĩ thayũ ngenda kuga kĩrĩra kĩogo arĩa magĩthũkagĩrĩria mũno na nĩ arĩa matarĩ magĩkuhĩrĩrio na mũthenya ona ũmwe no ũngĩrĩkia gũikarania nago nĩ ũkũrĩkia kũmenya wega ũgo nĩ kĩĩ nĩ wa wĩra ũrĩkũ ũgo wĩkaga atĩa nĩ thayũ nĩgetha mũndũ agatigaga gũthiĩ kũheana ndeto ataruĩire wega nĩ thayũ tũgũtũra ũguo twaina mĩĩtĩ na mĩ tene na te tene na tene thayũ ngakena mũno cokia ngatho nĩ acio makinyĩte mena thũmbĩ na matarĩ tondũ nĩ ngumo yawa ĩhunjĩte na ngenda kuga ona hatirĩ na kĩmako tondũ ciana ciake tici thĩinĩ wa thĩ yothe nĩ atungatĩire andũ aingĩ nĩguo kana tiguo rĩu tondũ nĩ mũkĩũĩ amwe rĩu maragĩrikana me tv-inĩ thaa ici ona ma- mabũrũri ma na nja thiĩ tiguo magĩkaga rĩu awa ena rũciaro rũnene rũrĩa aciarĩte no thamaki wake nĩ thayũ kĩndũ kĩrĩa tũrabatara nĩ gĩtĩo gũtĩana tũrĩago gũtĩa andũ acio angĩ mũriganĩtie nĩ thayũ nĩgetha ũthamaki ũyũ tũtikae kũũcambithia nĩgetha ũthamaki ũyũ ũtuĩke wa gũkinyanĩra na hau atige tafadhali nĩ watho tũhetwo nĩ awa nĩ thayũ na nĩguo tũrĩrũmagĩrĩra hatarĩ kwĩira ũthamaki wa gũcokanĩrĩria kũrigita ndũrĩrĩ ciothe ũguo nĩguo waratũrĩte na nĩguo atuonetie na tũtingĩhota kũgarũra ona gakururo ona kamwe nĩ thayũ tondũ tũngĩcenjia hau meria witũ no hagĩe mbara no hagĩe mbara nakĩo gĩikaro gĩkĩ kĩa maitũ mũciĩ witũ kahoya ngai mũno ũteithia wa mothe tũnyitane wega oguo kũrarĩ noguo kũrĩ na gũgũtũra atĩa gũtũre ũguo nĩ thayũ kagĩe na ũhoro wa gũikara thĩ gũcokanĩrĩra kwaranĩria we ũrĩ ũkũnyita haha na niĩ ngũnyita haha nĩgetha gĩikaro kĩu o ũguo ũthamaki ũcio ũikare atĩa na wona gwaikara ũguo nĩ tũgũkena hau ndikwenda gũtenderia mũno tondũ ningĩ gĩkũyũ nĩ akiugĩte cia mũciĩ tikĩ thayũ nyũmba itũ nĩ tũheanaga kĩrĩra kĩa ũndũire na ũndũ ũrĩa ũmakanagia mũno gũtirĩ hĩndĩ ũrĩigua akiuga rĩu ũka nũ ũrenda kũhonoka kĩrĩa harĩ nĩ atĩ nĩtwakĩte mathingira warĩrĩria nĩ ũkũmamenya kũrĩa marĩ kũu nĩ kuo ihonokero tondũ no nginya mbũgũ cigĩitwo rũũa-inĩ o ta ũrĩa thimo ikũmi na ithathatũ mũhari wa thate thiri yugaga mũrigo ũitwo rũa-inĩ woni ume kwĩ thayũ nyũmba itũ we nĩ ũkĩrorera na ũkĩgege no nĩ ũkwĩrwo maku Karigu atĩrĩrĩ, he mũndũ wanjũririe ma Ngai, maya nĩ ma Ndarugu na nĩ maranjĩra ũrĩa ndekire. Ndarugu nĩ ĩheanaga ũhoro na mbogo ingĩ cia ũguo tũtegũgĩtinda tũgĩgĩtenderia wĩtiguo okorwo woragire mũndũ wĩhithĩte mbogo nĩ ikoiga haha nĩ ũkũhorerio thaka tondũ thakame ĩyo nĩ gũtũra ĩkũrĩaga na yumaga rũciaro rwaku thu Eh. tũrathiĩ tũkĩhatagĩrĩrio maũndũ-inĩ marĩa matarĩ mega ngarigwo mũno na nĩ tũkũhoya baba mũrungu mwene nyaga ũndũ ũyũ wa bũrũri witũ kũrutagĩrwo gĩthahu gĩkuĩtwo na ndege gĩgoka gĩkombo thĩinĩ wa bũrũri witũ nĩ thayũ tũkararia mũno

o ũrĩa nginya mwana wa rũkenge atangĩtĩkĩra nĩkĩĩ twĩkĩtwo mũroretwo no ũtiũke kũrĩa goma mũrogore mũndũ ateng'erete agetha ũrĩa kũhukia rũciaro ũgũthaithana na tũthaithana rĩrĩa thamaki aitũ nĩgetha baba mahingũre maitho magĩe na ũhoro wa kũmenya gũthutũkania maũndũ marĩa mega na marĩa matarĩ me na wona twarĩkia kũmenya ũguo ngarari nĩ igũthira na bũrũri witũ nĩ ũkũgĩa na kĩrathimo nĩ thayũ we nĩwe watuonirie gũthoya mbaũ nĩguo kana tiguo acoke rĩu thutha mũtheri atwĩre atĩ twatema mĩtĩ mbura nĩ kwaga Eh? hau harathiĩ atĩa Mawaganu maratũma. waganu ũratũma rĩu ũrenda uge nĩ mĩtĩ ĩrakũrire na nĩ kũraura 1943 kwarĩ na ng'aragu ya mĩanga na nĩguo kwarĩ mĩtitũ ya kĩrĩti tweherie tũwĩtĩkio tũu tũnini rĩngĩ mĩtĩ ĩrahandirwo to no ũkuura ona ũmũthĩ marehaga gathiũrĩ kao makĩenda kwagĩra ũhoti wa baba mũrungu mwene nyaga gĩtĩo mendaga matũthinĩkĩrĩrie twĩtĩkie tiwe wĩkaga no gũtingĩhana ũguo itini ratĩ naĩri kwarĩ ng'aragu yathĩka iguaga gũtiarĩ mĩtitũ yakĩrĩti bũrũri wothe na githĩ ndĩagĩte nĩ riũa gũka mbura na riũa nĩ ngai wathaga wĩtĩkie kana mũrege thayũ timĩtĩ andũ nĩ metherie menya kĩrumi ũkĩhũge mũno ũmenye rahu ũwĩhũge mũno ũmenye mũgiro ũwĩhũge mũno na tũtingĩcoka kwaga mbura he rũgano ndaheagwo nĩ guka witũ kahinda gathiangu anjĩraga kwĩ hĩndĩ kwarire mũno na hĩndĩ ĩrĩa kwarire gũkĩhana ng'aragu nĩhanire nĩ kũnina andũ nĩ kũnina mahiũ mũbĩa nĩagĩire na ihinda rĩa kuga Athuri a arĩa mahoyagĩra mĩtĩ-inĩ nĩ metwo mahoe marute igongona rĩa njino ngai wao nĩwe tũgwĩtĩkia thuri makĩoya mbũri magĩgĩthiĩ mũgumo-inĩ makĩruta igongona ta ũrĩa monetio nĩ baba na makiuma hau rĩ maumaga na macoya mehumbĩrĩte makĩino Ngainoka. na mbura nĩ ĩreka atĩa nĩroira nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere na nĩguo ngai ici cingĩhire twagĩrĩire kũrora na kũgweta tu tũtekũrora outcome umithio wa ũndũ ũcio nĩ thayũ twagĩrĩire kũrũmĩrĩra ngai ũreka no rĩu waga gwĩka rĩ mũndũ ũyũ nĩ arĩ ikinya rĩngĩ akwĩra atĩ ndahiũaga na ndaceragĩrwo ndingĩenda ngai ta ũcio niĩ ndĩrenda ngai ũrahio nĩ thayũ rĩu thiaga kanitha-inĩ na mĩrĩire ũguo atĩ ngai ndahiũaga na ndaceragĩrwo

na ndanyitagwo guoko onererio kä ndera nä thayå Heko ndero ciarigicĩirie ricai kiuma na mĩena yothe o nginya ndungata yake kĩorwo nĩ inya mũrungu akĩhũra thũ icio no tumumu Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie ti wa kũnyitwo guoko nererio njĩra guoko-inĩ gwake kuorĩo harĩ na ũtonga kuo mwathane nyitĩte ũraihu wa matukũ wona gĩtĩo nĩgetha ndokie mũndũ acoke andĩithie Rũrĩrĩ-inĩ rĩtwa rĩake rĩgocagwo, mũndũ wothe no agwĩkĩre mathabu. Auge gũkinyĩte ndũkiuma o Ngai nĩarĩkĩtie nawe. Kũraringana nĩ Ngai ũrĩkũ ũroiga, Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie ndanyitagwo guoko akonererio njĩra. Alafu unaniambia mimi ninasikia uchungu naniambia ati akijui atakuja wiki gani ngai wagũthiĩ kawathirambwe nĩgetha ngai ũcio wakayagĩrwo nĩ maithe maitũ meka kĩmũtugo ũrĩa monetie mathiĩ mũrumo-inĩ na mbũri-rĩ neneretie-rĩ nĩ mũhingo-rĩ thikũ icio ciao ciarĩkia kũhinga mathiĩ ho-rĩ mamũkaĩra makainũka o mũthenya ũcio na mbura no ndamerage goka mweri ũngĩ Sasa ngai ũcio nĩwe tũkũrũmĩrĩra andũ aitũ rekei ndĩmwĩre nĩtũkoragwo na ruo rũnene mũno no ũtaũku ũrĩa wĩho ngarari cia kĩwĩtĩkio ti hĩndĩ cianjĩrĩria cianjirie te tondũ wa kĩ andũ kwaga kũmenya ũhoti wa ngai no horo wa kwĩĩkĩrĩra nĩ thayũ kwĩnyihia nĩ kũrahotana nĩ thayũ twĩnyihia na nĩ tũkũhotana na ngai witũ etagĩrĩra nĩ ahiũha ndĩahiũhaga ndĩraigua ta ingĩaria mũno ĩ na mathaa no maragĩthiĩ ĩ na gĩkũyũ nĩ ugĩte kĩmenyio mwe ndatũraga ĩ na mwenjani nĩ ekaga atĩa niĩ ndĩ mũrĩu wa kamau ngahoya atĩrĩrĩ

ndũkahũgũke kanua ithuĩ aya othe mũrona twĩkĩrĩte ngũbia ici tuga twarĩ cia- ciĩ mũinamo twakinya mwena ũyũ ũngĩ twakora awa tũgĩtu- agĩtuinamũra kũringana na ũtungata ũrĩa atũtungatire mũrungu mwene nĩaramũtongoretie niĩ itanoka kĩgongona-inĩ tiganaga ũũ njigana ndarĩmũhe nju onokorwo ti ũguo wothe ndiganaga ũũ njigana no kuma rĩrĩa ndamenya kũhunjagia thayũ atĩ ona rĩrĩa ndaga nĩ ndĩramenya no ikuoneka niĩ njugaga ingĩkwa itaigana ũmũthĩ ũyũ njagĩre njĩkĩrwo ngũnia hũrĩrwo ho mũtutu ndũgaitĩke tondũ rĩrĩ no nginya ingĩkorwo ndĩ na ũtiganu wa rĩrĩa ndĩrarĩ ũkombo-inĩ ũkombo-inĩ ũtarathiraga na rĩrĩa ndĩ ũtheri-inĩ ndauga mũndũ ũtoĩ cia kĩgongona kana wanaingĩra akaragũrwo akerorora aragũrĩirwo akĩmenya ndegwĩka acoke ambĩrĩrie kwaria cia kĩgongona atigane nacio na ngugugu tondũ twĩna mũriũ wakwa wĩ haha Ndĩrona nĩkĩ o ũguo ũrĩa mũndũ ahingũragĩra TV Sunday. Tũgĩkora mũhunjia ũmwe na ndirĩ na mbara. Tũgĩkora mũhunjia ũmwe ahunjĩtie ciago, ciaragũri na ciarogi. Ona ndirawĩ kana nĩamenyaga ũtiganu. Ihunjia reke rĩothe ahunjirie ũhoro wago, aragũri

wa ũrĩa ekĩirwo ekĩgongona-inĩ nĩ kũmaka mũngĩmaka mũngĩtema ihenya inyuothe mũngĩte mwena ũyũ atĩ mũndũ wathuaga rĩu arũngarĩte ũguo mũndũ warĩ mwonju etirĩte gwĩtigĩra mũndũ warĩ na kansa akĩhona karekai twendaga ngai ũrĩkũ twendaga ngai ũrĩkũ twendaga ngai wa ciĩranĩro kana ngai wa ciĩko kai wa ciaranĩro ĩ kana wa ciĩko kai wĩ na broka ĩ kana kai ũrathiĩ kũrĩ we mũkera na nĩ haha Cirenda broka andũ. mũrenda kai wa broka atĩ thuru thuru thuru kana nĩ ũka mũkera na rĩu reke tũteretange handũ kũ- haha haha nĩ hathũkire reke tũteretange na mũgatereta ngano ũkaigua nĩ mwaria atĩ wee ũrathiĩ ũkerwo haha wĩna kĩrumi gĩkĩ na tũgwĩka ũũ niĩ ũcoke ũnjĩre ndore mũtharaba-inĩ ndore kagondu ndore gatũrũme harĩa ndore gatũrũme harĩa na nĩ tondũ ũtire haha kahonoki maũndũ mau merĩ no matwarane niĩ nderĩ gwatuĩkire atĩrĩrĩ

rĩu ndathiĩte o ũguo nginya ngatuĩka ũyũ arata gwake ũyũ- wa- ũyũ ũyũ ũrarũgama gĩthurano ũyũ Ya, mm. wanja koya yokerwo nginya wanja koya no rĩu rĩ mau nĩ manyu tondũ inyuĩ imwĩkũ mau nĩ manyu tondũ nĩ inyuĩ mwĩkũ mwenda kũmenya rĩ ũkai tũikare thĩ tũtere no nĩ kũmwĩra ũũma oma

na gũtirĩ na please na gũtirĩ na kindly na gũtirĩ hakia wega nĩndĩ njugaga ndaingĩria kĩgongona gĩkĩ ngiuga- ngĩũka gũthairĩra mwarĩ wa maitũ wonjete akarerwo nĩ thibitarĩ wonjete akarerwo nĩ thibitarĩ ndagĩtarĩ akamũkone makamwĩra rĩu diski ĩyo rĩ

ndakinya kũu ngĩme koguo ũtungata ũcio wothe na rĩrĩa kwaragia ũhoro wa mũtu- mũhunjia ũcio kwaragia ũhoro wake ĩndĩ ũguo atwathikĩrĩria tv inyuĩ mũhunjagĩrio nĩ ahunjia mũmenye okorwo nĩ kĩrĩkanio kĩu mũgũthoma mwĩthomage akinyia harĩa akinyia amwĩra mũrũge kuwa rora kĩrĩkanĩro gĩaku nĩ hahũthĩrwo mũrũwe tondũ hau nĩho hakoragwo noho ahunjirie ithomo rĩa first samuel thamari wa mbere chapter 28 aragia ũhoro wa saũrũ na nĩ ngũmwĩra nĩgetha mũmenye ũrĩa mũ- mũ- mũkuagwo wana nĩ gwĩtĩkia ithe he andũ maraugire atĩ ũyũ nĩ atĩ ngai witũ nĩ akua ithuĩ hatirĩ handũ tũrĩ tweta

oragithĩtie agothe na arĩa agũri othe nĩ oigĩte othe moragwo haha ehereririo ũthamaki nĩ ngai akĩrĩa thĩna mũno na akĩgirĩka mũno kabineti yake akĩmera atĩrĩrĩ "Njetha- njetherai mũragũri ũmwe makĩmũria atĩrĩrĩ o we o towe ũratwĩrire tũmorage othe no makĩmwĩra atĩrĩ no harĩ mũtumia ũmwe mũtigaru mũrago mũragũri saũlũ ekĩrire buibui eohire ebaire nĩgetha agĩthiĩ kũrĩ harĩa rĩ nĩ ũndũ wa gũconoka mũno rĩ nĩ ũndũ wa gũconoka mũno rĩ ethaire mũno na agĩtwarwo kũrĩ mũtumia ũcio athiĩ rĩ amũkora amwĩrire atĩrĩrĩ ndĩrenda ũnje- ũnjĩtĩre ngomi ya samueli Akĩ- na tondũ akĩmenyaga nĩ mũthamaki akĩmũria atĩrĩrĩ nĩ kĩĩ gĩatũma mwende gũikia muoyo wakwa magerio-inĩ kana ũgwati-inĩ hau mũtumia ũrĩa naigua nĩ mũragũri akĩmenywo nĩ mũthama agĩgĩka o ũrĩa erĩtwo akĩmwĩtĩra ngomia ĩtagwo samueli amwĩtĩra ngomia ĩyo rĩ amwĩrire atĩrĩrĩ nĩ ndĩrona mũthuri mũkũrũ wĩkĩrĩte nguo ndaya saũlũ akĩmenya atĩrĩrĩ ngomia ĩrĩa ĩgwĩtwo sameri nĩyo nĩyo ĩno nĩyoka mũhunjia ũrĩa erire andũ atĩrĩrĩ rekei tũrũge-ĩ tũthiĩ anga kamũhari karĩkũ kamũhari kau kaugaga atĩrĩrĩ kauga merie tũrũge tũthiĩ ũtukũ ũcio ũgĩkinya rĩ hwainĩ ũcio ũgĩkinya rĩ Samu- saũlũ na ciana ciake rĩ nĩ moragirwo nĩ afilisti ngera mũri wakwa atĩrĩ nĩ ngwenda kũmenya nĩ ha hau marũga hau merwo marũge haugaga atĩrĩrĩ atĩ rĩrĩa saũrũ on- a- a- Samuel- ngomi ĩno yokire ĩtagwo samueli saũrũ agũire na- na- na mũtwe agĩturumithia ũthiũ wake thĩ agĩkoma na nda samueli akĩmũria atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩgũtũma ũthĩnie nĩkĩ gĩgũtũma ũthĩnie saũlũ akĩmwĩra atĩrĩrĩ tondũ ngai nĩ anjehereire akĩmwĩra ĩni tondũ ona rĩrĩa ndarĩ kũu nĩ ndakwĩrĩte atĩ wona waga gũikara abcd ngai no egũkwehere na nĩguo ĩkĩ rĩu rĩ ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ we na ciana ciaku mũtikũrara muoyo mwĩgũra matanathomerwo hau nĩho marũgire hau nĩho merureke toro atĩ ngũmia mwĩra atĩ atĩ we nĩ ndakwĩrĩte atĩ wona waga gũikara na mũtugo ũtariĩ ũna na ũna na ũna umuthi hwaini we na ciana ciaku muti gukorwo muri muoyo riu ri mau tutamenyaga ri kana mau tuwi tukaigino ri nimo mau tuthia kugira thingira tondu we ri cugu ndumuwi gukaguo ndumuwi na ona ria twinao tondu kuri twinao ri matitũheaga kĩrĩra

mokaga mathingira makeheo makwo magathiĩ mageka sande oka gũkũra we wĩtĩkie na we nĩ kũmenya amenyire agatinda akĩhu- akĩhumiogo nawe aratwarire mori ya cũwe arahoya ũigua wake we na yakwĩra wĩtĩkie Kũ- mũ- mũthukĩre ũcio ũrathũka nĩ gũtiga gũthũka ũkagĩa thĩna mũhunjia akora hinga maitho kũhoe ũkahoya waga kuona ũguo ũkwendaga agakora wĩtĩki waku nĩ watingia kaĩ we- werĩ we we ũkoragwo na wĩtĩkio no nake abatara kaũndũ mũkahotha enda ngari mũkahotha enda nyũmba mũkahotha enda gũthiĩ kũgũra mũka mũkaho- mũkahotha ciana ciake ithomagira thukuru iria we ũtathomithagĩria ciaku gatirĩ na mbara no rekei rĩrĩ ona tũgĩkaga maya mothe tondũ niĩ ndikuga ũrĩa ũkwenda gũikara kũu nĩaikare niĩ ndaumire rĩ ũrĩa ũkwenda gũikara kũu rĩ ona ũgĩkaga ũguo ngĩ rĩ ta rũmbũiya maya mangĩ tondũ gũtirĩ ũhoro tũrari ũhoro wa ũthamaki wa igũrũ ũcio ũrakwĩrwo tigana naguo oguo kwerwo ikenero riu gatiganjũrie tugaga tutikwenda gũkũra tondũ ni- atĩ niĩ ndingĩenda gũkũra ndindengĩa nĩ kũngĩanũragwo nĩarandĩkirwo akĩanũragwo Nĩarandĩk- nĩarandĩkirwo akĩanũragwo nĩarandĩkirwo akĩanũragwo nĩ ũndũ wa kĩ Ndara- ndarakinyĩtie mĩaka ya kwanĩkwo akĩanũragwo maitũ ũroaga gũthiĩ maku tondũ nĩ ũtigire wa mũciĩ ũgĩtigire njamba ũgĩtigire njamba ũgĩtigire mwanake ndabatara gũtinda haha na maitũ haha akĩrũmbũiyo nginya ndagĩka yake ya mũico nĩ tũrokaga na gatũtungata nĩguo aiga gwatararĩ niyo na ndirĩ na rĩrĩ na mangĩ mena aiga gwatararĩ kĩrĩa tararĩaga nĩ kĩrĩa atarendaga kĩrĩa tararĩaga nĩ kĩrĩa arĩa tareka matigwo ndagĩtarĩ ndakarĩe gĩkĩ mũthĩira mũno mũno mũno mũno mũno ithuĩ ago arĩa tũmenyete ũmũ- ũmũĩ niĩ ngũmenya nĩ mũtino mũno tũngĩtuĩka nĩ twahutatĩra Ah, haha atwĩraga atĩ ona tũngĩkauma tũthiĩ ithuothe agatigwo arangĩrĩte kĩgongona na niĩ njugaga na ndĩratũra njugaga ah, atangĩtiganĩria na ah, atiganĩrie ona niĩ nĩ gũikaranga ona ningĩ no gũkinyia mĩaka ĩno na hoya ngai mũno ndikananĩkwo ngĩanũragwo wahĩhia mũtikananyanĩke mũkĩnyanũraga no mũtikanareka kũnyanĩka mũkĩnyanũraga tondũ nĩ ndaugire nĩ tondũ ndirakorwo ngĩbatara hĩndĩ yothe tũtũraga na kũu tukoragwo na twikirite nguo ici ukiuma haria ukihura kona uguo kagura kagoti gaka wathi na hau ukoria ĩno na mũtumia wĩna hau mũtungu wĩna nguo njirũ na kagoti aca tondũ no ũrĩa ndona rĩ auma na nguo njirũ aca ũrĩa kwendaga rĩ auma na nguo na kago ngathiĩ ngeka marĩa ngwĩka naguo ndahenia ũ ndahenia ũ rĩu ũtiganu wa na kũu na gũkũ nĩ atĩ gũkũ gũtirĩ kona ũngĩhi kuona no nawe live live kuona wona nawe kĩ na gũkũ gũtirĩ gũcungana mũndũ nĩ ecu koguo gũkũ ũkorwo wĩ wa na ndũgoke tondũ gũtukũrũkĩra okorwo wakona kona ndũgoke ndũgathĩgĩrĩrie Ũguo ũtirĩ atĩ- atĩ kũhuha huho gũtirĩ atĩ tũra- tweragwo atĩ twa- anga twaga gwĩkumutha tũkũrĩo nĩ mbĩa ingĩ tũhuhaga ũgakorwo thũgũnyĩtwo ndira kĩroko atĩ kũhuha ĩkarũma ĩkahuha gũkũ gũtirĩ ndũikare na mũba na mũbango nĩ wakuga atĩa ũikare na ũthingu ũikare na ũthi ũthingu ũtana ũthingu

ũcio nĩguo ndikuoya tũraria ũhoro wa atĩ kĩndũ okorwo ti niĩ njigĩrĩire ti gĩa okorwo ti niĩ ngũithirie ti gĩa atĩ ona kũngĩtinda gũkĩanĩrwo gũkũ mũndũ ũteire kanyama na no nĩ mũndũ atũrĩ aingĩ koguo gũtirĩ mũndũ ũtangĩgũithia na gũtirĩ mũndũ gĩtangĩkorwo gĩ gĩake no nĩ atĩrĩrĩ okorwo ti niĩ ngũithirie ti gĩa koguo ona mangĩtinda makĩanĩrĩra ndirĩ hĩndĩ ndĩrĩhũgwo ndĩrĩhũgũra ũcio nĩguo thingo ũrĩa tũrathiĩ ũhoro wao mĩciĩ mĩingĩ ciana anake na irĩtu nĩo maumĩrĩire ũtheri ũyũ aciari ao merũmĩte kĩni atĩ kau kau kakanitha kau athire kau gakanitha kau athire nĩ ũkũmenya na rĩrĩa mwana ũcio waku athiĩ thingira erwo athiĩ akũrĩhĩre thiirĩ waku we wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũrĩhĩte we wĩ mũciari mwarimũ wagĩrĩirwo nĩ gũtwarĩra maitũ guo tondũ nĩ wongire iria tondũ nĩ warerirwo mũrũ ũguo oka erwo maitũ ndĩrerwo ũtware akamwĩra nĩwe wĩ kũu maitũ arerirwo atware mori mũrũ wa nyina tondũ nĩ pastor wa full gospel rĩ amwĩrire ũngĩona wĩtĩtio ũngĩona wĩrĩtwo atware nĩ kuga maitũ nĩ atwarĩte ndamwetagio matarĩria atĩrĩrĩ atĩ ti mũndũ wo ti mai- nĩ mũtumia o wothe warerirwo na tondũ tene ũrĩ kũu-inĩ ndigwĩciria nĩ kwagũranagwo ũhoro ũcio wa mahiũ mau rĩ maũndũ maya twarĩ tũkamenyerwa- tũkamenyera thingira atĩrĩ atĩ o mũtumia o wothe nĩ agĩrĩirwo nĩ gũtwarĩrwo mũri rĩu ũcio araria ũguo nĩgetha ndagatwa na tondũ ategũtwara nĩ mũtwarĩre abataraga gũkĩ macekũragia rĩu kĩrĩa kĩu mũrutaga kũ na matingĩheka na tondũ matekũheka tigai mũciĩ ũngĩ mangĩrũgame mera nĩ tũhoe

kana baba wanyu mũthuri waku wĩ maitũ ndathire kũhoya irua na mũranyoka erwo nĩ mabata kũhoya irua no mũtingĩthi kũhoya irua kwa mama guo thoguo atathiĩte kũhoya irua taroroi gĩcono na tũtiragĩconoka tondũ rĩrĩ ti nĩ tũmĩrĩra ũtheri ũyũ no rĩu agĩkwĩra ũguo rĩ wambũra we nĩwe wĩ kũu nĩ ũndũ wake ndũtware nawe ũthiĩ na mbere na gũthiĩ kũu kũngĩ ũthiaga

Mũraigua kahũragwo mbara nĩ ũndũ wa ũremi waku. Kaĩ tũtangĩthaĩrĩra ciana citũ. Tũcithaĩrĩre ciana ici citũ. Atĩ rĩu mũriũ wakwa haha na niĩ ndĩrakena tondũ rĩu ndĩra- tũrokio ogo-inĩ we nĩ aracoka aroka thutha. Kũu kwĩna mũnyaka mũno.

ciana cianyu ti kũra ciũrĩte gatakorwo mwamenya mũmanyite guoko mũrĩhe mathirĩ atĩ oendo onaika we onaika agũthiĩ thingira no athiĩ akũrehera kĩrĩra-rĩ mũnyite guoko ũmũrĩ mũriũ wakwa atĩ tũ- atĩ wĩrirwo twĩke atĩa ngomi cianyu igĩgathana-rĩ nĩ ũkaingĩra thingira ũrĩkũ ona waregaregeria

tũtikarehe kwenji mũndũ rũkũ rwake ũrĩa ũngĩ rwake tũtũnganie mwaki ũtuĩke wa gwĩka atĩa na nĩ thayũ nĩ ngatho nyina wa hĩria tũkwarĩrio nĩ maitũ wĩtagwo maitũ wa wa maĩ wa kũrĩa Juja Rũirũ o Rũirũ wa kũrĩa Rũirũ na o muthenya nitugaga nĩ thayũ ndĩ wa mĩhĩrĩga kenda kenda mũiyũru kũndũ itakoima rĩ kana rĩ tondũ ti gũcagũrĩrwo na ti kũringĩrĩrio nĩ niĩ ndeyendeire nĩ ũrĩa ndonete tondũ kwĩragwo gathutha Onagia mũndũ njĩra, ũguo nĩ ndonire njĩra nĩ thayũ. Maitũ na nyũmba yaku na nyũmba yaku, ũndũ ũrĩa ingiuga nĩ atĩrĩrĩ, awa nĩ ararutĩte wĩra wake, nĩ ararutanĩte ũrutani Gũtarĩ hĩndĩ ũkariganĩra. Nĩ nĩ atũmire ũgĩe na rũciaro rũngĩ. Nĩ tondũ rĩu twĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, twĩ rũciaro maita merĩ, kwĩ na rũciaro rwa thakame, na kũrĩ na rũciaro rwa kĩgongona. Ũrĩa ũranyitagĩrĩra na ũrĩa ũratũnyitagĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa o aba ararĩ ho, rĩu nĩwe wĩ ho, nĩgetha rĩu marĩa tũngĩtuĩka nĩ twariganĩrwo, ũgatũririkanagia rũciaro rwaku rwa thakame na rũrũ rũngĩ rwa kĩgongona nĩ thayũ yugi atĩrĩrĩ ithuĩ rũciaro rũrũ rwa kĩgongona rĩ na rũciaro rũrũ rũngĩ rĩ ĩyo nĩ nyũmba ĩmwe yawa gũtirĩ ũtoĩ na gũtirĩ ũngĩriganĩrwo kana ũngĩrigithia watho kana ũrĩa awa aratũrutĩte nyũmba yake ya thakame na nyũmba ya kĩgongona ithuĩ nĩ mũndũ anyitĩrĩre hake ũrĩa ũĩ- ũrĩa ũra- aragũtigire wĩ naguo mũndũ anyitĩrĩre kĩndũ kĩa bata awa aratwĩraga atĩrĩrĩ nĩ kwaga guoya nĩ tondũ ngai nĩ athũrĩte kĩguoya agathũra kĩrimũ na agathũra na agathũra kĩguta rĩu ĩ ngai angĩarĩ kĩguoya rĩ nĩ angĩombire gĩkoyo na mũmbi kwa hiyo rĩte mĩrũthi oimĩte nyamũ iria ingĩ ngai nĩ angĩonire mũndũ ũyũ ũmwe kũmba rĩ nĩ akũrĩo no nĩ ombire ũguo ngai ti kĩguoya na akĩmũmbe akĩmũhe mũmbi na magĩikara gĩkũyũ nake rĩ ndoigire ndegũtheremia nyũmba ndaugire ndekũrĩma mĩgũnda yothe ya marigũ na ĩyo ĩngĩ ya mĩhĩrĩga kenda nĩ arĩmire angĩarĩ kĩguoya rĩ nĩ angĩarĩmire ya- ya- ya mĩhĩrĩga kenda angĩakĩrigirwo atĩrĩrĩ nekũrererwo kũ? no nĩ a- no- no nĩ arĩmire othe na nĩkĩo twĩ kuo nĩguo ũguo nĩ agire guoya na ithuĩ twage guoya ũrĩa waguka aratũ aratũrutĩte ũtarani ũrĩa aratũheaga tũũrangĩre tũtarĩ na guoya nĩ tondũ nake korwo nĩ agĩire guoya-rĩ hĩndĩ ĩyo twĩrirwo nĩ mũthuri ũrĩa wahaha rũgongo ũrauga atĩ arĩ successful amũrutagĩra

no kaga mundu agakũrana ya kũrĩa na ya gũte ũkamenya nĩ ĩrĩkũ na ũkahota kũnyitĩrĩra nyũmba ĩrĩ ĩno na kũrĩa tumĩte na kinyagia ĩno ya kĩgongona nĩ tondũ o mũndũ ena wĩra wake wa kũru o mũndũ ena wĩra wake wa kũruta kĩndũ kĩa bata nĩ gũtaũkwo wĩra waku rĩ nĩ ũrĩkũ ũrĩa ũrĩrutaga ũkaũruta na ũgĩ ũkaũruta na ũmenyo na ciongomi cianyu iria ciagũcokirie na mũciĩ igakũrangĩraga nĩ tondũ we nowe cikainĩra na we nowe cirĩikara cirangĩrĩte hingo ciothe aria ciake kana kinya ona gĩkũnjo nĩ kĩandĩ- gĩkoragwo kĩandĩkĩtwo atĩ na njũragia andũ maita maingĩ ĩ harĩa hakoragwo handĩkĩtwo tũrigicĩire mĩtu rĩa aira rĩ aira acio makoragwo marĩa ona rĩngĩ nĩ ũkũigua kĩaria gĩthũku we are surrounded by the crowd of fitness crowd of fitness makoragwo arĩa aira acio makoragwo marĩa ĩ hihi nĩ ũĩ

gũthũkia mũno nĩ atĩ twĩ mũrang'a kĩhumo gitũ agĩkũyũ Eh, nĩ kwarĩtio nĩ kwarĩtio maũndũ maingĩ aria acio marĩtie ngai nĩ kũndeithia ndigagĩcokere no ndingĩkĩaga mbũgũ ĩmwe kana igĩrĩ Eh, mbũgũ ya mbere kwamba akorwo no njĩtĩkĩrio ingĩamba kũhe wambũi kanya wambũi ũyũ tondũ arĩa moĩ wambũi ũyũ nĩwe ũkoretwo atũrũgamĩrĩire nama mĩtambo-inĩ kũrĩa gwa kamene nĩwe ũrekondaga ũndũ na agathiĩ akaria ma akaga gũtũcambia arĩa angĩ othe matwĩtaga arogi magĩtwĩtaga atĩ he mũndũ ũra claim gũkorwo eh, man of, of man nĩguo no nĩ wona ũcio nĩarĩtie ma na makĩria moguo rĩ nĩ marakĩrĩ ndũgũ na awa ũguo tũkĩmwe kanya kau ithenya rĩa andũ acio othe megũtangana ikwara tũhĩtĩtie nĩ ma Tukiri ciana cia. nyũmba itũ thayũ mũmbi thayũ gĩkũyũ thayũ nĩ niĩ ndetwo wa mbui na kwĩragwo ngari ĩtarĩ namba nĩ yaũ nĩ ya mũici mũciĩ ũyũ niĩ ndirĩ mũgeni ngomba kũheana ndũmĩrĩri ciakwa cia macakaya kwĩ maitũ na bamĩrĩ yake mararĩ arata akwa niĩ awararĩ mũrata wakwa thengia wa gũkorwo nĩ ndĩragĩũkaga rĩngĩ ngamũgeithia na ngatangatha maũndũ megiĩ ũndũire ngai e gĩtũmi kĩa o ũndũ o ũndũ na awa wĩra wake nĩ ararĩkĩtie ũguo rĩ ithuĩ ũrĩa tũngĩka rĩ no kũrũmĩrĩra ũrĩa arendaga na nĩ thayũ hakwa ndĩ mũnjirũ wa mbarĩ ya mũnga njiarĩtwo nĩ mwangi na njeri na o mũthenya njugaga nĩ thayũ harĩ ũndũ wa bata mũno mũno ingĩenda kũgweta na hihi mbere ya gũkinya hau rĩ ah, mũthuri ũgwĩtwo wakĩringe ndĩmwĩtaga mũceni ya kameme tv na ngĩaria njugaga ũũ niĩ mũnjirũ ndinakunga na no ndĩratuĩkania kĩrĩti na thayũ ngĩenjera kĩhumo Ũndũire na mũtũrĩre wa Mũgĩkũyũ, na ngahurũka njiganĩre na njikare thĩ ta nyakĩnyua ĩkũiyũra, o rĩrĩa Agĩkũyũ mũgacoka rũĩ mũkaro. Wakĩigua kamũhwa ngunyĩre nĩguo ngururĩrie na ngũthererie, tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma mekuni ndigi magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ nĩ thayũ nĩ thayũ nĩ thayũ mũmbi ndacokia ngatho nĩ kũnjigĩra inya cia kairĩtu

ngũrani ya mũndũ mũgo na mũrogi na nĩ twamĩrehire thĩinĩ wa ceceni ya kameme tv in three part series nĩ kuga twarehire thikũ ithatũ ciumanĩte thutha arĩa maingagĩra mĩtambo-inĩ ya youtube gwĩciria ũngĩingĩra youtube ya kameme tv nĩ ũgũkora tabarĩra ya mũndũ mũgonũ maita matatũ tondũ ndokire gũkwa guka Tũkĩaria nake, akĩhe kĩrĩra kĩingĩ mũno, na maũndũ marĩa aanjĩrire maarĩ maingĩ tondũ o na ndiahotire gũkorũo ngĩcokanĩrĩria mothe thĩinĩ wa The Three-Part Series ĩrĩa ndekire. Na nĩ ndacokire ngĩgĩa kĩeha mũno tondũ ndathire gwetha The Raw Footage, ndimenyaga ũrĩa gwathire ngĩmĩ-misplace. Nake Ngai nũ? Rĩrĩa ndaiguire Awa nĩ ahurũka, o ũguo ngiururia indo ciakwa ngĩkora kĩndũ twĩtaga hard drive ĩna The Raw Footage ya guka. Ũguo, ah, Kĩhĩrĩga kenda, Ngĩkorwo nĩ mũkwenda therũ footage ya maũndũ marĩa mothe twaririe na guka maingĩ ndiahotire kũrehe thĩinĩ wa ceceni ya Kameme TV no ndĩmũnengere ona maya ma ũmũthĩ tũmenye harĩa tũgwĩkĩra onakorwo nĩ YouTube yanyu nĩgetha hihi rĩ njiarwa igĩthomage maũndũ marĩa guka arendaga na kĩrĩra kĩa mũgĩkũyũ na maũndũ marĩa arakoretwo agĩthomithia witũ ũyũ ũkomete haha niĩ nĩ amakirie mũno tondũ kũringana na ũrĩa nderetwo Niĩ njũĩ atĩ ingĩthiĩ mũciĩ kwĩ mũciari nĩ niĩ batiĩ gũkua kĩndũ ndĩmũtwarĩre. Ũguo niĩ nĩguo njũĩ tondũ ndingĩgĩthiĩ mũciĩ ũcio moko matheri. Na rĩrĩa ndokire gũkũ, acokire mũhuko akĩnjĩra ĩhĩ ta ikara thĩ haha. Ngĩona ambia gũtara mbia. Niĩ ngĩambia kwambambĩka, arĩa twarĩ nao ngĩmera ĩhĩ, niĩ ndingĩũka niĩ ngue mbeca cia mũthuri mũkũrũ. Niĩ nĩ niĩ batiĩ gwĩka atĩa? Kũmũhe. Ngĩĩrwo mũndũ ndathiaga gwa ithe akarega kĩrĩa aheo. Na awa nĩaingĩrĩire ũhoro ũcio. Niĩ awa andareire ngiri ĩngĩ na ĩngĩ ngiri ikũmi. Niĩ ndirĩ ndariganĩrwo. Na ũhoro ũcio nĩwathumbũrire ndigũkũhitha. Nĩwathumbũrire mũno tondũ niĩ ndoĩ nĩ niĩ ngwĩka atĩa. Na nginya rĩrĩa ndacokire gũcoka rĩa kerĩ tondũ anjĩrĩte ena tabarĩra endaga twarie ĩkinyĩre Uhuru wa Kenyatta na no twaririe na tũkĩmĩrehe mĩtambo-inĩ ya Kameme TV. Nĩacokire o mũhuko. na agĩtũhe rĩu mũthuri ũcio niĩ ndiũrĩ ingiuga wake no gũcokia ngatho tu na njuge ngai arorage nyũmba yake akarora ona mĩhĩrĩga kenda arĩa mokaga mũtuo rũru gũkũ arĩa mathiaga kũnyiguĩ nginya kwĩna mũndũ wana kũrĩa njoro mũthuri ũrĩa twarĩithie haha na ndarĩ na guoya tũcemanie kameme tv nĩ tũkũrehe tabarĩra ĩno ĩndĩ Ndiramenya kana nĩ ũmũthĩ tondũ ndiũĩ mathiko maya makũrĩka thaa cigana gũkũringana na mathaa marĩa tũkuma haha. Tũngĩrĩkia tene nĩ ngũhota gũthiĩ njikare thĩ njĩke kĩndũ gĩtagwo editing na tũkorwo tũgĩtangatha mathiko ma mũndũ mũgo matabanagia atĩa na gũthire atĩa. Na ngĩrĩkia niĩ ndirĩ ndamwĩta mũngĩkĩ tondũ nĩ nĩ ndaũkĩtwo na ngamenya he ngũrani na ngoragwo ngĩ- nyendete mũno mũno ũhoro ũcio wĩgiĩ ũndũire. Ũguo wĩra wakwa mũnene ũkoragwo wĩ wa kwaria maũndũ ma ũndũire na nĩgetha nĩgetha njiarwa citũ rĩ rĩrĩa magokaga marora YouTube maũndũ marĩa twaragia rĩ nĩ makamenya kũrĩ na andũ mageragia gũcokia rũĩ mũkaro maũndũ macio ndauria megiĩ wakĩigua kamũhwa na kuga niĩ mũnjirũ ndinakunga he kaũndũ kangĩ njugaga ngauga kaunti ya mũrang'a na ũthũmbĩ na rũhuho nĩtũrairie mwaki na tũtianangĩte cemania naniĩ ngagĩthiĩ na mbere hena skiza tune ngwĩciria tũngĩrĩkia nĩngũmũnengera skiza tune ĩyo mũndũ ũngĩenda gũtũmĩra ya kamũhwa mũndũ ũngĩenda gũtũmĩra ya mũnjirũ kana ya kaunti ya mũrang'a nĩ thayũ thayå thayå waku witå cio nä arutĩte